Maitei rory opavavépe g̃uarã. Che réra Diego Martín de Artañazco che réra joapy, ha'e temimbo'e mbo'esyry mbohapyha pegua, mbo'ekuaahára guarani ñe'ẽme, Ateneo de Lengua y Cultura Guarani, Tendaro, Seveajárape. Ko árape, añe'ẽta peẽme che rembiapo apóre, ha'éva, tembi jegua ajapóva Caixipápe. Ha mba'éicha heñoñepyrũ va'ekue ko mba'e che rekovépe. Che misiete guive che katupyry va'ekue tembiapo jeguakápe, ta'anga apópe ha mba'e kuéra ñembo sa'ýpe. Mbo'ehaópe añepyrũma va'ekue ajapomimi ta'anga che irũ nguéra ndojapokuaáivape, ha ohepyme'ẽ chéve hikuái umi tembiapóre. Che mitãrusúpe ajapo opa mba'e ojeguerúva térã ojejeruréva chéve. Ndejapóirõ jepe aheka mba'éichapa ikatu ha upe ára rire chekatupyrỹma upe mba'épe. Ág̃a peve ndaipóri gueteri ajapokuaa'ỹva, ahecha vove peteĩ mba'e aikuaáma mba'éichapa ikatu neajapo. Nosẽiva chéve añemoarandu Internet rupive. Upépe ndatopáirõ ajeporeka yvypóra ikatupyrýva upe mba'épe, chembo'e hag̃ua térã aja umi tenda oñembo'ehápe voi Paraguaýpe. Mba'e ajapokuaáva apytépe oĩ mbovyvyjegua ao po'ípe, hembe'yjegua enkahejúpe, jeguaka avatipirégui, ta'anga kuarepoti inimbógui, avei ysypo ha yvyrágui. Avei chesỹi ta'angarenda mba'erã'ỹgui, typycharãgui, uvei poldi, kuatia ha ita ambosa'y jeguáva opaichagua sa'yrýpe. Ambue mba'e ajapokatúva ha'e santokuéra ñemyatyrõ, térã ipyahúva oĩramo oipotáva. Avei inimbo ipoguasúvape ñapytĩ jeguápe oñemboheróva karaiñe'ẽme macramé. Ajapo ka'a vómba yru osẽingo hag̃ua hérava pórta plantéra. Péicha akakuaa tembiapo pa'ũme, amboyke'ỹre che ñemoarandu amohu'ã meve. Ko'ãva ha'e, mbo'ekuaahára ñañangareko tembiapo myakãháme ha mba'e'apokuaahára ñemu rekoguápe. Che táva Isla Pukúpe ajekuaapaitéma che rembiapo rupive. Avei ambue táva iñag̃uíva orehegui. Upévare, ramoite ko jasy mokõi ohasava'ekuépe, añepyrũa hupi ta'anga ajapóva guive aikuave'ẽrõ maymáva opa hendágui ohechakuaa hag̃ua che rembiapo. Karai Ñe'ẽme oje'éva cuenta de Instagram ha Facebook-pe. Amboheróvo ñane ñe'ẽteépe kaichipa. He'iséva mba'epyahu jajoguáva, térã oñembojopóiva ambuépe térã Ñandejupe voi. Chemoambuéva umi ojapóva voi ã mba'e, ha'e hína jejapopyahu. Katuete aheka mba'emba'épa ndojejapóiva, térã oĩ sa'íva. Ajapo hag̃ua umi jeguaka tembiporã térã porã guerojera.

Mba'asyposu oĩve ñane retãme ha'éva koronavíru. Ha'ekuaa che rogakuy guive amba'apoha py'aguapýpe ha teko potĩme. Upéicha mbyaty ñepia'ã ñembirapire asẽ hag̃ua tenondévo. Ñane retãme tembijegua apo, heta rogaiguakuérape omongaru, omongakuaa ha omomarandu. Upévare ñamomba'eguasu ha ñamokyre'ỹve va'erã ñane mitã ha mitãrusukuérape. Ko tembiapo porãite heta ava ojapóva ymaite guive.